Безнең бүген редакциябездә кунак Рүзәл Минхаҗев. Ул Мөслим районы Метрәй авылында яши, Метрәй җегете. Э, без аны инде Инстаграмнан яхшы беләбез. Э, менә яңа китабы белән ул безне сөендерде, барыбызга бүләк итте. Хәзер инде без авторның үзенә мөрәҗәгать иттек, аның э, бала чагы турында сораштырырга булдык бераз. Рүзәл ничек? Менә син Метрәй җегете бит инде, гел шунда туып, үстең, бөтен тормышың белән шушы Метрәйдә яшисең инде син. Хәзер дә менә Инстаграмда карап торам, син менә авыл тормышын ничек менә пропагандалыйсың, шулай бит? Менә шушы бәләкәй вакытларыңны, шушы авылга мәхәббәтеңне сөйләп кит әле безгә. Хәерле көн, хөрмәтле газиз халкым. Сезгә дөньяның иң матур ягы, иң салкын, ләкин кояш чыга торган Мөслим районы Метре авылыннан кайнар сәламнәр алып килдек. Чынлап та без бик бәхетле балачакта үстек. Безнең бөтен әйберебез дә булды. Безнең чын дусларыбыз да булды. Саф табигатебез булды. Бернинди интернетсыз рәхәт дөньяда яшәдек. Без инде моның өчен Раббыбызга, әти-әниләребезгә зур рәхмәтле. Саф хисләр менә авылны ярату, аның һәрбер чишмә буе, аның таулары безгә һәрвакыт илһам бирә. Аның менә зирек агачлары, ныклы имәннәре, шундый зифа каеннары. Алар безнең күңелебезне иркәли. Ул бит күңел шундый аңлап булмый торган шундый киң бер дөнья. Ул күңелгә үзе шундый Кечкенә дә булып бетә, ләкин кайбер чакта бөтен җиһан сыймаган була. Һәм менә шушы күңелне, күңелнең тынычлыгын, әлбәттә, авыл тудыра. Авыл бит ул үзе бер тормыш. Анда менә күршеләр, туганнар, авылдашлар, урамдашлар, сабакташлар бөтенесе бергә җыелган. Милләтебезнең бөтен уңай сыйфатларын авыл үзенә җыя. Һәм без бары тик туган авылыбызда гына, туган нигезебездә генә, Үзебезне йөз процент бәхетле тоя алабыз. Без үзебезнең йортыбызда гына, үзебезнең җиребездә генә бөтен талантларыбызны, сәләтләребезне йөз процент ача алабыз. Һәм менә үзенең нигезендә яшәгән кеше бу дөньяда иң бәхетле шәхес. Әйе. Аны бернинди алтын зур биналар алыштырмый үзеңнең үскән йортыңны. Һәм менә мин теләр идем бу дөньяда бөтен кешедә үз нигезендә бәхетле булып яшәсен иде. Балачак ул тормышның иң матур мизгеле. Иң шундый кабатланмас, мәңге кайтмас чоры. Ул инде кешенең бөтен характеры, үз-үзен тотышы, хыяллары, фикерләрен туплый торган, юнәлеш бирә торган бер чор. Һәм менә шушы вакытны дөрес итеп файдалансаң, кешенең тормышы үзеннән-үзе җайланыр. Әйтәләр бит, алтыдагы алтмышта дип. Һәм менә тормышыңны ничек башлыйсың, ул шулай дәвам итәчәк. Мин үзебезнең халкыбызның яшь буынына, балаларына теләр идем, татар телен яратыгыз, аның өчен җан атыгыз. Без горур милләт. Безнең шундый матур үткәнебез бар. Шундый искиткеч Бүгенгебез бар. Ә киләчәк үзебездән тора. Без ничек итеп аны саклыйбыз, ничек итеп яратабыз һәм ул бары тик үзебездән тора. Безгә Ходай, Раббыбыз һәрвакыт сынаулар биреп тора. Ләкин шуны онытмаска кирәк, без күтәр алырлык сынаулар гына килә. Бу тормышта. Без ул сынауларны үтәргә тиешбез, алга барыр өчен. Киләчәктә кеше булып калыр өчен. Кайда гына булсагыз да, кемнәр генә булсагыз да, беркайчан да үзегезнең каян чыкканыгызны онытмагыз. Туган җирегезне беркайчан да онытмагыз. Иртәме, соңмы без шунда кайтып егылачакбыз. Ул безне һәрвакыт көтеп алачак. Үзебез булып калыйк. Безне бары тик үзебез булган очракта гына хөрмәт итәчәкләр. Без, горур милләт. Без бердәм халык. Чатнатып яшик. Рәхмәт.
Ә менә теге мәктәп елларына кайтсак, берәр сине мин шук малай дип беләм инде. Мәктәп, о, мәктәп. Берәр берәр теге кызык Хәл исеңдә калмаганмы берәр вакыйгамы инде? Укытучылар белән бәйлеме, классташларың белән менә хәт тиз генә искә төшерә алырлык. Мәктәптә шундый кызык инде ни, без бит егетләр генә укыдык. Безнең класста ике генә кыз иде, без егетләр белән чатнап кына теге тормыш өчен көрәшеп, ду китереп кына күңел яшыннан үтерә кереп калган. Физкультура дәресенә мендек тә хәзер. Татар теле дәресе булды микән? Анда бит инде Су эчәс килә бит. Апа бер генә кешене чыгара. Башта ике кешене чыгарды, икенче кешене чыгарды да, икенче чиратта мин өченче кеше чыгып барам. Классташлар кычкыра, Рүзәл, миңа да күпме су, миңа да күпме бөтен стомага кипкән, ләкин коридорда бит инде стройга бер генә кеше чыгара әле. Уйладым да инде, мәйтәм, ну бөтенесенә дә су кирәк бит инде. Төштем дә, шушын олы бочки инде ул әле шуны күтәрдем дә, Алып кердем бүлмәгә. Укытучы гел җыгылган иде анда. Шулай итеп бөтенебез шуннан эчтек тә инде, кеше кара күргәнче, директор күргәнче дип алып чыгып куйган иде. Аннан соң бер э, ятлайбыз, ятлыйбыз шигырь. Ней, кыңгыраулы көмеш гармон. Көмеш кыңгыраулары. Шул көмеш кыңгырауларның кичке яңгыраулары. Шундый матур шигырь, хәзер инде безнең вакытта мәктәп артында котельня бар иде, һәм анда Фазыл Исмәгыйль эшли иде. Шул шигырьне үзгәртеп ятлыйк без. Мәктәп артында котельня, ишекләре язулы. Котельняда кемнәр генә белми икән Фазылны, дип үзгәртәсе. Әйе, молодцы.
Шундый бик кызык, матур балачак булды безнең. Мин укытучыларыма зур рәхмәт, директорларыбызга, мәктәп дирекциясенә, классташларыма. Алар һәрберсе дә кайда гына яшәсәләр дә Метрәйне шулкадәр яраталар, шулкадәр сагыналар. Һәм бердәм булып шулай авылларыбызны күтәреп яшибез һәм киләчәктә аша яшәргә язсын иде. Тормышларыбыз матур булсын. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Әйе. Ә менә ни шигырь язу сиңа Шигырь язу. Кайчан яза башладың?
Мәктәптән үк яза идем. Анда кыска-кыска ике юллыклар яза идем инде. Шулай мин гел юмор белән яшәдем тормышта. Әйе. Менә хәзер әйтсәләр, бер биш человек Рүзәл мондый җитди шигырьләр язасың дип, мин мәңге дә ышанмас идем. Һәм мәктәптә менә гел тәрәзә генә карап утыра идем. Менә нинди кызык әйбер, берәр трактор үтеп китә, шунда зәңгәр төтенгә батып, без калдык, кул чабып. Менә шундый ниләр язып утыра идем ул вакытта ул инде. Һәм гел юмор белән яшәдек дөньяда, хәзер дә шулай. Ни, нәрсә әйтәсем килә? юмор белән яшәсәң тормыш җиңел әйе аннан соң син берсендә сөйләгән менә шигырь язганда мин сүзнең э, яшерен мәгънәсен эзлим дип әйттең соң син менә шуны сөйләмәкче әйе менә дәрестә укытучы сөйли бит инде әйе мәсәлән сүзсез дигән сүзне әйтеп куйды мәсәлән мин аны икенче мәгънәдән аңларга тырышып утырам бәләкәйдән сүзсез Туктам әйтәм, бу каян килеп чыккан бу? Икенче мәгънәнче анап буламыни? Анонимнарны, синонимнарны шуны аңлап утыраеммы, я шуны сеңдереп утыраем? Мәсәлән, сүз бит инде икенче мәгънәдә теге өйгә бура, бура торган җиргә бит сүз бездә инде сүз, әй, сүз диләр. Шундый фикерне уйлап утыраем. Мәсәлән, төш дигән сүзнең ничә төрле мәгънәсе бар икән, менә шуларны уйлап утыраем. Һәм студент вакытында мин 250 куплет яздым, үземнең балачак турында, монда Яр Чаллыда, Кампида 40 көн яздым мин аны. Шулкадәр менә аны укысаң бөтен тормыш язылган, ул кешегә чыгарлык түгел инде, менә шул дуслар турында язылган. Шигырь ул минем өчен корал, мин кешегә әйтәсе фикеремне, җиткерәсе сүземне шигырь аша җиткерәм. Менә аның шулкадәр тетрәндергәннәре бар, менә йөрәкне ярсытканнары бар. Һәм менә шулай итеп җимереп, менә моның күңелне җимереп чыкканы гына халыкка барып җитә. Өчен бер капитальный шигырыбыз инде, 15 листовой шигырыбыз. Ә менә тәүлекнең кайсы вакытында туа? Син бит инде төн. Миңа төнлә килә ничектер. Юлда э. килә мин һәм төнлә язам. Төнлә шундый э. тынычлык, төн минем дустым ул. Шундый тынычлык, дөнья шундый матур, салмак кына кар явыша әкрен генә. Я дөбердәтеп җил исә менә шундый яшь чатнатып яшен бирә менә шундый мизгелләр алар нык йөрәкне итеп керәләр. Ә менә шигырь язасың син, шуннан соң бит әле шигырь язудан тыш бит әле син бик күп кырлы. Мин беләм инде сине. Э, Һәм төп тагын бер бик мөһим юнәлеш ул КВН. Мин инде беләм, Метрей авылында син КВНны башлап җибәргән кеше буларак, әйме, Кырмыскалар командасы дип. Әйе. Менә шул турыда да безнең укучыларыбызга бераз бер ике сүз сөйләп китсәң шәп булыр иде. Мәктәп елларында ничәнче класслар икән, хәтерләмим инде. Кырым КВН командалары оеша башлады авылларда. Без Без мәктәп балалары бит инде, шуннан җыйдылар да кырмыска дигән кан. Ул вакытта башта чикерткә булды, аннан соң кырмыска дип һәм шулкадәр күңелгә кереп калды бу. Без ул вакытта икенче урын алдык, безнең өчен зур җиңү иде ул. Һәм авылдагы бөтен кызыкларны ел буе язып барабыз да, авылда бит болай да тормыш кызык. Һәрберсе берсе таеп җырлар, берсе бер кызык сүз әйтә ул кешеләр дигән. Бер табагында ишетеп кайтасың урамда. Шуларның һәрберсен язып бара идек тә һәм ел буена шуны җыеп КВНда куя идек. Авыллар арасыннан Беренче финал зонадан чыгаек финалга һәм финалда күрсәтәелек. Ул бит юмор, ул бит кешене көлдерү бик авыр. Елатырга җиңел. Юмор аның шундый көче бар, ул бөтен тормышның ертыгын, теге җитешмәгән ягын юмор аша бәрдереп күрсәтеп була. Һәм ул менә хәзер унсигез ел инде катнашабыз, аның инде составлары бик үзгәрде, хәзер менә яшьләребез уйный. Аллага шөкер, менә Ни, мин бик сөенәм аның дәвамлы булуына һәм балалар зайдәсебез килә. Юмор белән яшәгез, көлеп яшәгез, тормышның бөтен авырлыкларын юмор аша җиңергә өйрәнегез. Без инде үзебезнең Метрей кырмыскасына Мөслим кырмыскасы ясадык, район командасын җыеп, җыелма команда белән Казанга барып, әйдә шаяртта, финалларга кадәр барып җиттек. Андагы дуслар, туганнар, танышып беттек, менә туганлашып беттек. Безнең юмор сөюче татар милләтенең иң Йөзек кашлары белән шуңа көлеп яшәгез. Әле ул кырмыскалар турында без дә үзебезнең газетага язып чыккан идек бер вакыт. Бик кызыклы булган иде. Шулай ук әле э, без сине хәзер сәхнәләрдә дә күрә башладык бит. Шигырьләр сөйләп йөрисең син. Э, ничек сиңа менә шушы хисләрең белән дә бүлешәле? Сәхнә белән. Тормыш, тормышның иң матур кабатланмас мизгелләр дип әйтер идем. Һәрбер концерт менә миңа, мәсәлән, 3 сәгать концерт икән, мин анда менә яшим, бөтен дөньямны онытам һәм менә үземне Син бит инде Фирдүс Тимаев белән концертларда йөрисең, әйеме? И чыгып үзеңнең шигырьләреңне тамашачыларга сөйлисең. Үземнең яраткан тамашачыма үземнең язган шигырьләремне чын йөрәктән сөйләү, аннан да зур бәхет юктыр. Әйе. Һәм Менә халык анда җылый да, көлә дә. Менә группабыз белән мин бик бәхетле шул төркемгә эләккәнемә. Фирдүс Тямаевка зур рәхмәтемне җиткерәм. Һәм менә анда чыккач та мин бөтен дөньядан онытылып, үзем иҗат иткән, яраткан сүзләремне, шигыремне халыкка җиткереп, Кызганыч җиренә халыктан елатып күзеннән яшь чыгара алсаң, кызык җиренә көлдерә алсаң, моннан да зур бәхет. Әйе. Әле бит әле мин сине эшмәкәр дип тә беләм. Син бигрәк күп кырлы булып чыктың ха сөйләшә торгач. Ә, син милли бизәкләр белән Э, калай бөгеп тәрзә йөзекләре тагын урам исемнәре почта тартмалары төрле макетлар знаклар калайда нәрсә ясалган алар инде авылга килеп кергәч җырактан ук күренеп тора мәтәм рүзәл ясаган э, әле сезнең оешманың исеме дә бик кызыклаймы ничек әле ул сезнең мастер эш сүзләре менә шуның тарихын да әйтеп китсәң башта аңлашылмый бит инде ул нишләп мастер эш сүзләре икән ул аның бинасы инде элек мастерской иде инде мәктәп Вакытыннан ук без шунда хезмәт дәресләре үтәек, аннан соң менә шестой елын үтәп кайткач, шунда кайтып төпләндем дә мин инде авылга. Мастер, мастер шулай телгә кереп калды һәм теге үзебездән һәрвакыт көләек инде без, теге өметсез син, эшсез син дип менә шулай теге бездә анда да юмор. Әйе, дәрәҗәле сыман, без аны мактап әйтәек инде, эшсезләре дип теге Шуннан килеп калды теге комбайн эшчәгендә шундый сүз бар и, теге обед ашаганнан соң бит инде без помощниклар бит алмаш тимаш йоклап алуны эшләп алу дип әйтик о менә кичә нык эшләгәнмен алты сәгать буе эшләгәнмен дип шундый кызык итеп кереп калды һәм шул эшсез сүзе шуннан килеп калды һәм оешманың исемен алдык без аны мастер эшсезләре дип Анда да шул юмор белән яшибез. Рәхмәт.
Менә Рүзәл безнең яңа саныбыз сиңа. Ә, Яңа гына табадан төшкән көмеш кыңгырау. Кулларың Ә, төшә. Бәлки әле алга таба да балалар өчен дә язган иҗат җимешләрең булыр. Булыр, алла Ә, Көтеп калабыз үзебезнең көмеш кыңгырауда. Булса.

күңелгә килә. Аның белән теге менә хәзер әйтәләр, һа килми ул. Юлда гел я шул сәхнәдә бастырганда килә менә, аны аңлатып булмый куян килгән, ничек килгәнде. Көненә өчәр шигырь дә язып була, ә атналар буе яза алмаячаклар да бар менә. Ул чынлап та инде теге бездән генә тормый. Кайбер сүзләрен үзем дә аңлап бетерә алмыйм. Чиктер килә һәм аны мин әйтергә тиешмен, халыкка җиткерергә тиешмен дигән фикер бар инде. Шулай итеп, Алла бирсә киләчәктә, бәлкем, Ходай насыйп итсә, балалар турында да язылыр, Алла бирсә. Әйе, көтеп калабыз.
Рәхмәт. Сезгә иҗади уңышлар. Шушындый бер мәрхәмәтле, чын милләтне ярата торган, телне хөрмәт итә торган буыннар үстерергә насыйп итсен безнең милләтебезгә. Без бит горур милләт, без бердәм халык. Үзенең үткән белмәгәннең киләчәге юк. Үзебезнең Үзебез булып калдык һәрвакытта да, беркайчан да хурламыйк, оялмыйк, татар булып яшик. Күңелдә булсын татарлык.
Рәхмәт язсын.